Muhammet Ali. Gowy. Olaryň elinde bar. Gowumy ýa? Şum tapdyr hä geleňde garagum diýip bir zat diýip diýdiň maý dos. Edarada işlediňmi sen Türkmenistanda? Hökümet edarada. Owo owo. Işledim işledim. Onsoň

Näme boldy, näme üçin soradyň ony? Ýok, şona gyzyklandym men. Seret, indi şu bize berjek maslahatyň barmy seniň, Muhammet? Türkmenistany düzetmek hakda, Türkmenistanyň ýagdaýy hakda. Hä? Amerika öz-özüni düzetip geçse kaýylda, Türkmenistany men nädip düzedýän? Berjek maslahatym öz özüňi düzet. Her kim özüni düzetse ýurt şeýle düzeler. Hä, dogry aýtdyň. Ýok, Edil- Meň pikirim ol. Edil häzir ýöne her kim özüni düzedeni bilen ýurt düzelmeýär bilýäň. Edil häzir Nätdi sen pikiriň? Girmelimi? Meň pikirim näl diýýän. Ýok ýok girmezem däl. Bir munt Ahmet. Men aýdaýyn Muhammet Ali diňle ýekeje munt. Men özümi düzetmän bilen ýada Abdylla özüni düzetmegi bilen bankda dolduryň ýoklugy gara bazardada ýigrimi manatlygy näme ikisiniň näme demesi babuň. Biri birine bagly ýeri bar. Sen özüňi düzeltmeli diýen ýerimde nä banýa ýa sakal murtuňy almaly diýip düşünýäňmi ýa lagişn taý taýdanam düzelmeli diýip düşünýäňmi? Men näme haýsy manynda diýýäňe gaty gowy düşünýänoň ýöne. Boldy şony diň şony. Düşündiňmi şu wagt? Özüňi düzeltmek sakal murtuňy almak däl-de bilýän gowyja geýinmek däl-de. Seret. Dogry aýtdyň ony gowja geýinmelem. Ýöne sen senem şu zatlara goşulmasaň biz gowja geýinip bilmeýäsda, gowja Türkmenistany düzedip bilmeýäsda her kim goşulmasa. Indi iň bolmanda akly ýetýän adamlar bize ýaman gerekda. Şu zatlaryň dogry däldigine akly ýetýän adamlar gerek bize. Watan üçin döwlet üçin boýnumyz gyrlan insan. Elimize neyse canımız veririz. O barada gürrüň yok bunun. Indi girmeli, köçä çykmaly, o meseleler köne döwrüne degişli zatlar da bilen. Ha. Wa döwür akyl döwrüdi, akylyň bilen edilýärdi hemme zat. Berekella. Gulluğa gitmän saçaklarym kän boýnum gyldan ilşe diýip. Gulluğa gitmän tupiler. Ýok, köçä çykman e, düzetmeli diýen. Köçä çykman nädip düzetip bolar meselem? E çykaraýyn sen köçä çykaryp düzedibiljek diýseň köçä çykaraýyn. Ýöne näme etmeli bolýaňda? Kim ol beýleki? Nury kaka ýaly öz maşgalaňy gaçyrman ilki bilen öz maşgalaňy çykarmaly bolýaňda köçä. Dawaý köçä çykaryň diýip öz maşgalaňam daşary ýurda alyp gaýtsaň Ýalňyşlyk bar bileň. Çykmaly bolsa ilki seň maşgalaň çykmaly soň halk çykmaly. Dogry kaka bara diňle bir zat aýtjak men saňa. Hümmet aga. Garagum neme gerek galla brat. Diňle hiç kim adwokatlygyny etmek gerekgä brat. Adwokatlygyny adwokatlygyny edemok men diňle ýekejemin. Men saňa aýtjak zadym bar Nury kaka bara meň üçin çyk diýenogou sen saňa gerek bolsa özüň üçin çyk diýýär düşünýäňmi. Tapawudy şol. Seň diýýän zadyň bilen Nury kakaň edýän zadynyň tapawudy. Meň üçin çykyň diýenok. Abdylla-da meň üçin çykyň diýenok. Kime gerek bolsa her kim özi üçin etmeli o zady. Ony ol plan etdi, bul plan etdi diýmek gerek däl bärde-le. Kime gerekmi özi üçin etmeli. Maňa gerek şo taýy. Diňle maňa gerek men çykjak. Nura gerekmi gerekgem şo taýy. Seret birje munt. Öö Muhammet. Muhammedaly. Ol ol Moderatorlaryňa aýt sesiň ýapyk oturmasyn gezekleşip gepleşibereris a. Bolýa boldy. Men ýapyk otyryn seň sesiňi. Ä seret ol onuň liçny, şahsy, temasy. Onuň şahsy durmuşyna biz girip bilmeris. Ol islese aýalyny Türkmenistandan çykarar, islemese çykarmaz. O problema şol ýaly. Onsoň ýöne näl diýsem, indi Türkmenistan hakyky Garagum dogry aýdýar, Türkmenistan her birimize gerek. Her birimiz sen häzir ýurt daşynda rahat gezeniň bilenem seniň wyždanyň rahat bolmaýar. Sen Türkmenistanda bir zat bolsaň hemmämiziň ýüregimiz agrar. Şonuň üçin o zatlar bir bireň aýagyndan aslyşman özümiz hereket etmeli. Ýok Nury onda bolmaz. Nury seret. Diňle Muhammet aga Nury onda. Garowym ýekeje munçak Abdylla bilen gepleşeýin. Abdylla, garagum! Bir münt Abdylla bilen gepleşeýin. Abdylla, Maňa şeý diýýär, ynandyryjy gelenok. Başda näme etjädim, Nura bir narman göz bilen seretýädim. Bir, bir zatlar etse-ow şul adam diýýädim welin, indi çagalaryny alyp gaýt diýen etdi welin, snaýperiň öňüne haly tutýan ýaly göründi meň gözümde. Bu meň pikirim. Ýo, seret, diňle. Men-ä daşarda oturjak. Senem bardanym çyk diýenok-a, Nury. Gidilen wagty men barjak, watandaşlar diýýä, men özüm barjak diýýä. Eşidensiň-ä şo taýyny. Men barjak diýip gürleýär ol. Men oturjak, siz hem baryň, çykyň diýenok hiç haçanam-laý. Men barjak diýýä, men barjak diýýä. Şo ýurda men barjak diýýär. Men barjak sözüni bar-a, ýazyp kän wagtdan bäri eşitýäs. Çyny, çyslogy yza süýşüp gidip otyr, bir barylsa dary çaltrak-la. Ýok, seret, barylmak üçin şertler gerek. Ine, meselem, o ýerde-de saňa biri garaşmaly. O ýerde-de seniň öňüňden biri çykmaly. Bir näçe biri, bir aý birem däl-de, köpçülik çykmaly-da seniň öňüňden. Onsoň köpçülik çykmasa, seniň o ýerik baranyň näme peýdasy bar? O tarapy bar-da. Ýöne köpçüligi çykarmak üçinem näli, neme gerek? Agitasiýa gerek, gürleşmeli. Aýyl, gaýyl Sadabaýewiň öňünden köpçülik çykdymy ýa ýekgözdimi? Seret gaýgysyz Atabaýewiň döwri başgaça o wagtlar halk şikâýat Katelnik ýa kommunalka metroda atyp öldürildi. Şol adamam ussda şoň taktikasyny ulansaň. Şol adam ýeke çykmady. Şol adam ýeke çykmady. Ýeri ýeke çykmady, dogry aýtýaň, ýöne snaýperiň öňüne halkam tutmady, akyl bilen etdi eden zadyny. Iň soňunda janyndan boldy pahyr, ýatan ýeri ýagty bolsun Allajan welin, akyl bilen etdi, dogry däl. Halky tutmady diýmäň näme, düşünmedim-laý, nähili ol snaýperiň öňüne halky, kim halky tutýar snaýperiň öňüne? Ýo maşgalaňa çyk çykardyr. O meň pikirim men öz pikirimi aýdyp otyryn. Ýo bilýän sen pikiriňi aýdýaňy men şony soraýyn sorag bersem bolýandyra sen bir zat diýdiň menem indi soraýanda şoň manysyna düşünemok diýanda düşündirip bilýänsiňa. Seret sen şu mahaly otyrsyň bärde efirleriňizde kän aýtdyňyz ýok gaýdamok diýseňizem men nemesini kesip goýubilýän sahypamda aý pylanjy gün köçä çykyň häkimniň öňüne baryň pylan ediň

Indi men öz adyma urlaýyn-da. Men şu wagta çenli pyl aýyň pylançasyna çykyň diýip göremok. Ýöne umumy çykmaly diýip aýdýan. Onsoň onuň üçin aslynda aýyň pylançasyna çykyňam diýmek gerek däl. Taýýar bolsa adamlar ýuwaş ýuwaşdan signal bermeli bolyn, ony signal berýänem ýok wara häzir. Seret men şuňa bir sorag beräýinä Muhammet Ali mikrofonyňy açaýda bir men. Salowmaleýkumlar. Waleýkumessalam. Waleýkumessalam hoş geldiň Kerem. Şeýlejek soragym bardyla kiçiräjik Abdylla Garagum Ahmedow Indi meselem diýenlerini şo çörde halkyň öňünde siz iki ýüz elli bäş sany adamyň öňünde çykyş edip otyrsyňyza. Nujel siz ikiňiz maslahatlaşyp şu gün gideliň ýa ertir gideliňde ýör näme üçin halkyň üýşürileňzok? Wah Kerem jan o ýerdäkileň çykmagy gerek bize o ýerdäkileň bizi bärden baran. Ýöne sen meselem şo ýerde gürläp otyrsyň. Olam bir hasap dogry aýdýar dogry aýdýar.

Sen şeý diýip näçün çykyňa? Ýok, Türkmenistan gürläp bolýar. Men menden maslahat alýar. Onda gaplan Abdulladan maslahat al. Ikiňiz meselem ýene gelýände biri barjak. Dogrumy? Bolýar, ýekejem. Diňle Kerem, men Türkmenistana barjakda inim, öýe barjakda bar, efir açjak, ýüzüm açjakda gürlejek şu zatlar diýjek. Näme bolýar onda? Efir açma, Garagum, sen ýalňyş düşünýäň. Efir açma sen. Efir, gürrüň efirde däl. Sen halky zulumdan gutarjak diýýäň, dogrumy? Hawa. Efir açma, öý-möý barda ýygna. Sen maslahat edip durdyň-a şu ýerde, dogrumy? Edip ýok, edip durdyň. Näme üçin şeýle edeňok sen maslahat? Türkmenistanyň içinde näme üçin maslahat edeňok? Türkmenistanyň daşynda maslahat edýäň. Ýör, näme üçin? Türkmenistanyň Abdylla, içinde jaň ýa edýän Abdylla, ýa bar. Ahmedow, Ýör Gerek, Keremjan. gideliň. Ýör gideliň diýip neme edeňok, maslahat. Kerem, e, sesiňi ýapdym men seň. Türkmenistanyň içinden jaň edýän bar. Ýöne intek adamlar taýýar däl. Adamlar bir üýtgeşiklige garaşýar. Haçanda şol ýaly üýtgeşiklik çykan ýagdaýynda olam bir adatdan daşary ýagdaý-da. Haçanda şon ýaly adatdan daşary ýagdaý bolsa hökman biz hemmämiz çykmaly. Onuň üçin ýöne o bir biregi sen tur-da sen tur bolmaly däl-de hemmämiz bile turmaly. Senem gelip daş-töweregiňdäkilere şi ine Garaguma, Gadama ýa iki ýüz ýetmiş alty adama aýtmaly. Çykalyň adamlar şy boluş bolanok ine meniňem şunýaly problemam bar seniňem şunýaly problemaň bar şeýdip agzybirlikde biz herekede geçmeli ol Menem saňa şony aýdýan Abdylla dogrymy menem saňa şony aýdýan näme üçin şony uje edeňok ine edeňok men şu wagt diňläp otyryn näme aýdyp otyryn şu wagt signal gerek bir adatdan daşary ýagdaý gerek düşünmeýän zadyň düşünmeýän zadyň bolsa düşündireýin men saňa Kerem diňle bir minut Kerem. Bir ýa ýekeje diňle bir zat bir bir lýubboý bir zat miwe almak üçin ilki öňünden etmeli zatlar kän-ä dogry dämi? Ekin tohum oklamaly ýa şitil ekmeli oňa seretmeli suwarmaly dogry dämi? Dogry ata. Miwäni alyp ýöne bir ýerden alyp tohum oklap göni şu gün ýa göni şitil oklap göni şu gün ýygyp bolanok-a şondan hemme zadyňam öz paýy tapyna edilýän döwri wagty bar-a dogry dämi? Ýok, paýtagtyň döwri edilýän wagty bardy, dogrymy? Seret, meselem, aýt, sen iki, üç ýyldan bäri sen dowam edip otyň, dogrymy? Hawa. Aha, geler. Ýok, iki, üç ýyldan bäri. Adam bilen otuz üç ýyl, otuz üç ýyl adam bilen aňyndaky, otuz üç ýyldaky adamyň aňyna guýlan zady sen näme bir günde nem etjek bolýaňmy, üýtgetjek bolýaňmy, näme etjek bolýaň? Garaw, men saňa bir günde et diýemok. Sen şu wagtlar oturýaň şu ýerde, maslahat, gürrüň berýäň, dogrymy? Halkyň öňünde gürrüň edip dursuň, dogrymy? Hawa. Hawa. Dogrymy halkyň öňünde indi iki ýüz toguz üç ýüz sany adamyň öňünde gürrüň edip otyrsyň dogrymy aýdýaň meselem aýdýaň ine men Kerem ýa Talibançy Azat ana Ahmedow Abdylla ikiňi maslahatlaşýaň jaňlaşýaň dogrymy ýör şu gün ertir gideliň ine boldy gideliň ýör maslahat halkyň öňüne çykalyň

Ýör seň bilen biz sygyr bakmana gideli ýör sygyr bakmana gideli. Abdylla seret bir zat aýdaýynda salowmaleýkim hemmekiňe seret dos bir zat aýtjakda şu taýdaky adamlar Abdylla diýdi Garagum kim bolsa bolsun şu ýolda ak adamlar bular adamlara täsir etjek bolýarlar nähili täsir etjek bolýarlar meselem wlýaýat etjek bolýarda gowy tarapdan Meselem, Abdylla Türkiýedäki bir gowulygy görüp, demokratiýany görüp, bir Türkiýäniň bir gowy taraplaryny Türkmenistana getirjek bolýar we ilki bilen Türkmenistana getirmäkä şu zatlary halka getirjek bolýar. Halka nädip getirilýär? Şeýdip köpçüligiň içine çykýar welin, gürrüň edip berýär, Eý, adamlar, şeýle-şeýle bir hezillik bar eken. Bizem şu hezillik bize-de etseň bolýa, ýöne biziňkiler hezilligi rugsat etmäne berenoklar. Näme üçin şoňa berendoklar? Şoň sebäbini aýdaly. Basynç edýärler adamlara. Näme üçin ýol berendoklar? Ýol bermeýänleriň sebäpleri bar. Sen ýaly gelýäňä häzir şulary sora welin, ýöne seň asyl gerek soragyň bul adamlara bir zat öwrenmek däl, sen prosta bul adamlaryň köpçüligiň içinde bir agzyny ýumdurjak bolýaň berjek soragyň. Seniň podhodyň şolar ýalak. Çünki seniň tonundan bildim men onda. Ýöne Abdyllanyň edýän zähmedi ýok. Ýok seret. Dos diňledä sen gürleýşiň tonuň onda şolar ýalyk ýalňyş seniň sen ýaňy aý sen gürleýşiňe men netije aýdyp otyryn men özümden bilemedim o diňläp otyrynda seniň ýaňy häli aýdanyňy diňläp otyryn aýdan sözleňi diňläp otyryn bul oglanlar azap etýä menem azap etýä näme indi ertir dawaý ertir barýan diýeýin özüm janymy ortaga iýip ölüp gideýin ýöne hiç zat üýtgemän Üýtgemesinmi? Bir zajyk üýtgetmek üçin edýäsä bir zatdyr. Daşy eger-de boşy-boşuna ölüp gidesiň gelenok-a hiç bir adamyň. Haçan bir taryhda bir galarsyň gowy tarapda. Ýüz adam, bäş ýüz adam, ýanyňda bäş ýüz adam öldürip bäş ýüz adam bolup gitseňem ölýärler şol bäş ýüz adamy. Dogry dälmi? Eger-de bütin halk çykmasa, Iki müň, üç müň, dört müň, bäş müň, on müň adam çykmasa, bul, e, bular öldürip goýberýärler-aw, bäş ýüzüň, müňi, dogry dälmi? Özüň bilýäň-ä režimiň nälikdigini. Şonuň Dogry, üçin bular sebäp? diýýä desek bolýar şul adamlara. Taliban, bunda meni şu ýerde üýşüribilýäň-ä, dogrumy? Şu ýerde sen gürläp üýşürip bilýäň-ä, men saňa şony düşündirjek bolýan, şu ýerde gürläp üýşürip bilýäň-ä halky, dogrumy? Hawa. Indi uje sen Türkmenistanda näme üçin üýşürip bileňok diýýä, men şony düşündirjek bolýan men saňa.

Soltan Ahmet Sanjary näme üçin türkmenler padyşah wezipesinde eýeläp duran wagtynda hökümetden adardylar-a? Ine, Seljukly döwletiniň mirasdüşeri-ä biz, dogry dälmi? Agtyklary biz. Näme üçin Soltan Ahmet Sanjary hökümetden öz türkmenleri adardy-da, gözenekde sakladylar? Onsoň näme diýjek bolýaň? Şony aňlatmaga. Ýok. Ene, şu atdaky padyş sözde siziň aýtmagyňyza görä padyşahymyzam bir ýerde günäsi bardyr-da, onda şu jemgyýet, millet şoňa garşy gitýär, dogry dämi? Men. Indi ikinji mesele. Uhuh. Muhammet pygamber efendimiz näçe ýylda Mekgeni gazandy? On bäş. On. Aha. Şolam kowlan wagty şoňa hem diýdiler, Äý, sen dönük diýdiler, sen diýdi, nädogry dini ýoýýaň, aňyrky bärki diýip kowulmadym döwründe daşlanyp özem. Kowuldy. Dogry aýdýaň. Lenin on ýedi ýaşyndaka Lenin seret Lenin şo sowet hökümetini guran adam näçe ýylda sowet hökümetini näme etdi on ýedi ýaşyndaka Kowuldy şolam Londonda gazet paýladyýardy rewolýusion. Hawa Londonda seret on ýedi ýaşyndaka Londonda rewolýusion gazet paýlap ýöredi. Marksyň aňyrky bärki. Ýöne hökümetiň başyna geldimi şol? Geldi dogruda kommunistler. Soňunda. Bolşewik kommunistler. Indi sen e, seniň aýtmagyňa görä şu wagt häzirki jemgyýet bilen e, häliki bu jemgyýet e, sadaja bir 2020-nji ýyldan bäri döräp başlady-da. Biziň häli geçip ýören ýolumyz häli e, deňizde bir, bir damla bile suw däldi, bir bütün näçe hem däldi, çak bolýany. Seniň aýtmagyňa görä, Şu wagt häliki biz häli bir bäş ýylam ýetenakda bu edip ýören işi şu demokratiýa jemgyýetiniň döremesine sen aýtjak bolýaň hökümete hemen gelmeli pida bolmaly bu Serdar Berdimuhamedow bilen Gurban Gurbanguly Berdimuhamedow ikinji Sanjar ýaly Türkmenbaşy özüne maňa suwkast etjek boldular meni öldürjek boldular diýip ýene otuz ýyl hökmürowanlygyna näme etjek bolýaň dogry dälmi? Diňe sen diýip otyryn dogrymy? Sen şu wagt şöyle diýýäňä dogrymy? Halkyň üçin janym urban diýýäň dogrymy? Dogry. Sen näçe edip bileň o? Et diýýän men saňa bärde nemede gürlemände ýör diýýäň aýdyp otyryn men saňa şu wagt. Ýekeniň çaňy çykýamy? Kerem ýekeniň çaňy çykýamy? Kerem ertir men gitjek Adyllada gidýär gitjekmi sen biz bilen? Gideli gideli. Sygyr bakmana gidýär. Ýöne geçemzok bu gün giç boldy ýöne ertir gitsek gitjekmi biz bilen? Ýör diýýän. Eý men siz ne zaman diýseň men bareý ýör diýýän men. Şoň üçin aýdýan. Ýör diýme how bize how. Ýör diýme. Milletiň dawleniýasy diýip bir zat bar. Milletiň dawleniýasy. Şo dawleniýa galmaly. Her kim närazylygyny açyp gürläp görkezmeli. Ondan soň bir zatlar üýtgetmeli. O halk hiç zat islemese halk hiç zat islemese seniň baryp o bäş adam bolup ýör uruşmala gideli ýör uruşmana gideli diýeniň peýdasy ýok a o Keremjan Abdylla seret sen şu düşünjäň bilen otuň halkyň nädip öňünden çykjaýy biteý men saňa maslahat berýän Keremjan seret men saňa maslahat berip oturşyň ewolýusiýa diýen zada ynanýaňmy ewolýusiýa näle bolýar mysal üçin döwründe Abdylla Liberty diýip e, näme etýärdi-de, fake hasap bilen kommentariý ýazýardy, zat etýär. Ýöne häzirki günde gönümel ýüzünem açyp bilýär. Adamyň ruhy, ruhy düşünjesi, adamyň bir birazjyk özüne ynamy ne wagtda biziň jemgyýetiň ýagdaýynda tim bolup propaganda esasynda we biziň halk. Iň bärisi sen Kerem mysal üçin aýtdyň-a, mysal getirende men hökümeti goldýan, ýöne Sen ýaly hökümeti iň bärsi hökümeti goldaýanam biziň jemgyýetiň wekilä dogry dämi? Ýöne bular öz atlarynam aýdyp bilmeýär öz hasaplaryndan bile gelip bilmeýär düşünýäňmi? Feýkowy hasap ýazýar a siz bir sistemany goldaýan bolsaňyz siz şoňa ynanýandyryňyza dogry dämi? Mysal üçin biz ynanýas näme boljagynda hökümet şu adalatsyz hökümetiň agdyrylmagyny isleýäris men liçny. Hawa. Men şu ideologiýa ynanýanda, seniň ynanýan ideologiýaň bardyr äne Serdar bilen o arka göt diýip bir şahs bar a Türkmenistanyň çäginde. Şu şu döwründeki kafirleriň etmeýdigini şu maşgala öz türkmenimize etdi. Şo duşmançylygy. Dogry. Wah. Biz ynanýarsa biz ideologiýamyza adalat. Şeýle mikrofony açaýda bir sorag berjek saňa. Adalatyň hukugyň boldugyny ýurdumyzyň gelejekde ösjegini hakykatdan türkmenler diýende o Sapar Ataň üçin döwründe ýarar türk her bir türkmen üçin garaýşym näli. Burjumyk adada kesmede. Aýdyber adada. Sapar Ataýewiçiň aýdyşy ýaly türkmenler bütün dünýäde ýakasy gaýşyrykly gezmeli zat diýip, sen ýakasy gaýşyrykly gezip bilýäňmi Kerem şu wagt Türkmenistanda? Türkiýe Respublikasynda gul statusynda gezip ýörsüňiz-ow neofitsial ýagdaýda. Nawa. Men saňa Men bärde erbet zat diýýämi agaý men size, men size düşündirjek bolýan zadym näme üçin şu ýerde efiriň içinde halkyň öňüne çykyp bilýäňde türkmenistanly halkyň öňüne çykyp bileňzok diýip şony düşündirjek bolýanok men näme üçin size ýamanlyk niýetim bilen aýdamakok düşünýäňmi men saňa. Bir jymmyt Garagum bir jymmyt seret senem edil biziň ýaly efire gelip otyrsyň hany sen türkmenistanda çyk görkezda şony. Bize efire girip görkez. Ine halk aýaga galdy diýip görkez. Ýa bize bir tutaryk ber-de biziň elimize tutaryk ber. Ine biz ondan saňa ynanyp baraly. Tutaryk ber bize. Senem aşyň-a dogrudan, senem halk. Senem şu zady isleýäň. Isleýän bolsaň bize tutaryk ber, bizem baraly. Seret, seň diýýän gürrüňiňe seret, düşünýäňmi özüňi seret.

Kerim jan men içeri işler ministriniň Sapar Ataýewiç Niýazow adyndaky polisiýa akademiýada okadym ikinji kursdan okuwdan kowuldymda. Ýöne men şol biziň prisýagamyz bolýar a şonda bile polisiýa akademiýada ýa hukuk ugrunda okaýan adamlar bilýändir. Biz her bir zaman graždanyň asudalygyny şo taýda graždanyň diýip geçýärdi ozal raýat diýen söz ýokdy. graždanyň asudalygyny we jemgyýetiň asudalygyny gorajakdygymyzy gözümiziň görüjisi ýaly bu bu hökümeti diýmeýär şo taýda düşünýäňmi hökümet häzirki kasamda näme diýýä hormatly prezidentime we şoňa meňzeşlere gözümiň görüjisi ýaly gorajakdygyma söz berýän diýýäda kasam etýän diýýä a janyňa dönen prezident hökümet boldy näme millet boldumy Men haçan gürlesem bolýa Abdylla aýdaýda gaýrat et indi gürle diý ondan gürlejek gürlemän oturjak şoňa çenli laý elli gezek ýapdyň maňa mikrofony men bir sorag berjek bolýan ol berdim sorag berip bolmaz laý Kerem sen şo Türkmenistanyň içinde bolýan zatlara nähilek garaýaň Men saňa şo taýdan diňle meni Garagum şo bir agylkyň bara şonýaky ýagdaýdygyny bilip men saňa sorag berip otyryn dogrymy. Men şo halkyň şon ýaly ýagdaýda däldigini düşünmän näzäliyim men saňa. Sorag, aý jogap berip otyryn, dogrumy? Halkyň şon ýaly ýagdaýdadygyny bilip men saňa sorag berip otyryn, dogrumy? Näme üçin uji şu efirde gürläp otyrsanym, näme üçin Türkmenistanyň içine girip gidip gürläp bilemzok diýip aýt. Diňle, näme üçindigini men saňa aýdyp bereýin, seret. Şu wagt efirde bar-a näçe adam otyr, üç ýüz sany adam otyr, dogry dälmi? Mysal üçin bir aý mundan öň bar-a üç ýüz däldi efirde iki ýüz adam otyrdy. Bir ýyl mundan öň ýigrimi bäş sanjak bolup oturylýardy. Mysal getirýänleri, düşünýäňmi? Entäk bar-a, bu Alyp ýöne baryp gidip hezillik ýog-ow oňňaly, bardyň gitdiň taryp turup oňňaly hezillik ýog-ow, düşünýäňmi bir adamlar görmeli, şul oglanyň neti näme, nämä çagyrýar. Kösenýän adamlaň girýäni bar, girmeýäni bar. Entäk umytsyz adamlar bar, indi täze, opba eşidip bar-a şu zatlary, efirleri eşidip täze gelýän adamlar bar. Düşünýäňmi? Ol ony seň diýýän zadyňy etmek üçin belli bir pesinden minimalny belli bir adamyň halkyň nemesi gerek podzerşkasy gerek düşünýäňmi bir zada alyp ýöne şu günä efir açyp ertirem gidip aňyrda gürläp oň ýaly hezillik ýogow sen türkmenistana bardy gürlede görkez e bir ýekeje adam türkmenistana barsynda gürlesinde görkezsin hä şu zatlarla geliň adamlar eýdeliň beýdeliň dawaý hakymyzy talap edeliň Näme bolýany go özüň go gaty gowy bilýäň o zadylaý maňa aýtdyryp aýtmak gerek däl. Maňa durat ony. Maňa durat Talypjan. E seret Kerem men saňa bir sorag berjek. Sen nämä esaslanyp şo netijä geldiň? Halk aýaga galdy dip netijä nädip geldiň sen? Ýok halk aýaga galdyr dip men siz indi gürrüňi edip otyran dogrymy? Bir gün gürrüňi. Sen ýaňy aýtdyň. Sen diýdiň, gördüň, indi näl gelseň şo ýeri halk aýaga galýar diýdiň-de, hany görkezen nädip o netijä geldiň? Görkezen diýýäňde, sen diýip otyrdyň, halk aýaga galmaly diýip, sen diýip otyrdyň, dogrumy? Hawa, men diýip otyryn, ýöne men şoňa, şoňa sebäp göremok-da, şo ýerik barmagyma sebäp göremok men. Ýok, uje sen halky şo ýerde efir açyp, nemetmäge, dogrumy ýöretmäge sebäp görýänsiň-ä bir sebäp, dogrumy? Kerem Dogrymy efir açyp ýurduň ýöretme bir tegäp howa görýän sen. Uzey men saňa howa şony düşündirjek bolýan. Ýöri gidip halkyň içinde diýen halkyň içinde efir açmanjyk ta halkyň içinde baryp şeýle meselem bir gün bir öýe bar bir gün ýene bir badyra halkyň içinde dogrymy şu efire gelýän adamlar howa ýaly badyr efir howa dogrymy halkyň howa içinde de badyr sen diňleýän howa dogrymy howa men şony düşündirjek howa bolýan men saňa öý möý bar howa danym aýlan dogrymy Ýa ol ýa Kerim barma Ýa şu wagt edilýän zat Kerim saňa Ýeret Kerim sen daşary ýurtda nirde şu wagtky edilýän zatdan onnoň öýme öý baryp gidip şeýdip bir birden aýlanaňda tapawudy barmy onnoň üýtgeýän zat barmy. Most baý efirde edeňde tapawudy barmy garowym efirde oturyp etmegiň tapawudy barmy. Kanyýaşna ýok onda gürlemän oturalla onda wapşe hiç zat etmäli onda oglanlaram açmasyn onda şu gidişimize gideli ýaşabereli näme bolýanam bolsa. Onda bulara bolmana bir zat etjek bolýalar. Onda bunam etmesinler onda boldy ýaşa. Kerem bir Bagyşla bolin egildirsinler. Çydali gezel onda boldy onda şeý dellä onda laý. Kerem sen daşary ýurtda ýaşaýaňmy ýa Türkmenistanyň çäginde ýaşaýaňmy? Daşary ýurtda ýaşaýan. Daşary ýurtda ýaşaýaň dogry dämi? Hawa. Sen Türkmenistanyň çäginde YouTube ýa bolmasa iň bärisi şol köpçülikleýin habar beriş serişdeleri garaşsyz köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hiç maglumat almana bir hukuk tanlandyňmy wapşe Türkmenistanyň graždanlygyny? Alamok. Alaňok dogry dämi?

Awto heläkçilik bolýar-da, awto ýene şu awtotransport serişdesiniň heläkçiligi bolýar-da. Awariýa diýýäs-de öz sada dilimizde. Ýa bolmasa bir ýerde ýangyn bolýar. Şu zatlary bilip bilmeýäs. Ýa bolmasa iň bärse, Kerim seniň şiweňden-ä görä maryly bolmaly seniň özüň-de. Sen Mary welaýatynyň, Mary welaýatynyň on sany häkiminiň maryly ýerli çykanyny, seret, ýerli çykanyny, on häkiminiň adyny aýdyp bilýäňmi? Ýo, diňle meni, Azat. Bärde, bärde biriniň adyny aýtmak däl-de, bärde siz halky düzetmek-ä, dogrumy maslahatyňyz, şol dogrumy? Seret, diňle sen. Konstitusiýada seret, Konstitusiýada näme üçin onda her bir welaýat we her bir näme öz ygtyýary bar-da, öz häkimini saýlamagyna zat diýýär. Gerek, dogry aýtdyň Azat aga. A näme üçin onda dur sen on sany häkimiň men mysal üçin çärjewiň dört sany häkiminiň adyny aýdyp bilýän ýerli bolan seret ýerli hakykatdan Pirgül Ödäýew bardy Lebapda birinji e, welaýat häkimi ondan soňra Gedahmet bardy Gedahmedow diýipdi soň e, Ýaýylow bardy bir-de Joraýew bardy ýa-da dört häkim bardy ýerli Ondan başga hiç haýsy ýerli däl, Lebapdan çykan, Lebapda doglup önüp ösen däl. Hemmesi goýma. Ahal welaýatyndan goýma özem. Ýöräp, men hem bir zat pikirleyýin. Kerem. Lebap welaýatynyň, bir minut, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy ýa bolmasa tapawudy ýok. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy, mysal üçin, Lebap welaýatynyň näme ykdysady kemçiliklerini ýa bolmasa infrastruktura Oba ýaşaýjylarynyň näme kemçiligi barlygyna düşünýärmi şol adam? O taýda öwünip ösmedik ýa aňyrky bärki edilmedik. O zat adamlar bilýärmi şo ýu welaýatyň? Mysal üçin, Ahalynda Balkan welaýatyny welaýat häkimi edip belleseň Balkanyň kemçiliklerini bilýärmi şol adam? Bilen. Bilýän näme? Bilemok. Häzirem biz ýerli. Seret, diňle, Kerem, ýaňy häli bir zat diýdiň, men şuny aýdaýyn, Abdylla ýekejem. Sen Aýdaň. şu wagt şu efiriň näme peýdasy bar diýdiň, dogry dälmi? Mhm. Seret, men saňa ýaňy sorag berdim, sen Türkmenistanyň diýdiň, içinde bolup geçýän zatlardan diýdiň, nälelik garaýaň diýdim, ony näme jogap berdiň sen meň soragyma? Men saňa sorag Kerem. näme diýdim? Aw. Men Ha? saňa diýdim, soragyňa, şo soragyňa men jogap berdim-ä men saňa. Gowy, şo soraga jogap berdiň. Diňle indi, seret, diňle indi. Ine peýdasy. Seret, ine peýdasy şu efiriň, laý sen şony aýtdyň. Halkyň nähili ýagdaýdadygyny men bilýän diýdiň. Ine efiriň peýdasy elementarna ine. Sen şonam aýdybilmezdiň şu efir bolmadyk bolsa laý düşünýäňmi? Şul oglanlar şuny açmadyk bolsa sen şonam aýdybilmezdiň şutak gelip laý. Ine peýdasy iň bärkije. Kerem jan, Seret, dost jan, sen belli bir derejede köşküň öňüne baraňda, arzyňy aýtmana baraňda, belli bir derejede kanunlary bilmeli. Sen kanunlary bilýämiň? Ýok, men bilýämok. Men bilmänsoň saňa indi şu wagt bilýän. Otur, dogry bilýän. Diňle meni. Diňle meni. Abdylla, bilmi, bilýänler otur ýana. Talibanja otur ýana, Garagum otur, bilýär eken. Azat otur ýana. Kanunlary bilýär. Hawa. Dogrymy? Hawa. Bilýän. Öýe şolar kanuny bilbe, bilýän üçin näme üçin sele şolar bilen maslahat salyp. Ýöre, a garawum, plan gün gideli. Dogrumy? Ýa Talibançy indi plan wagt gideli indi. Bä 4 ýyllar edip gördüň de şu lefir, dogrumy? Hawa. Edip gör. 4 ýyldan hem köp boldy, men görüp görem. Öze siz bolun ýöne puşum. Näme üçin şu maslahat? Diňe şu efir edýäňizde bitýä. Boldy 2 saat edýäňiz bitýä. E, sen öwrenmesen. Seret Keremjan. Sen öwrenmesen. Sen öwreneňoga birje munt garaz. Neme? A, e, sen öwrenmeseň biz näme edeli? Sen sen biziň ýanymyzda durmala. Sen biziň ýoldaşymyz-a, sen biziň e, şo ýerik baranymyzda gapdalymyzda durmaly adam-a, köşküň öňüne baranymyzda. A sen öwrenmeseň biz ýene ýigrimi ýyllabam ederis, biz ýene ýü ýüz ýyllabam etmegimiz mümkin, sen tup oý bolup kelläňi işletmeseň, Öwrenmeseň bir zatlar kanuny öwrenmeseň onda biz edip oturmaly bolýas ölýänçäk. Aý hawa sen ed sen kanuny bilýän ekeniňdä seň edýän zadyň bar maý sen sen geregä bize how sen geregä sen gerek sen aý men kanuny bilmän Eý, Abdylla men kanun bilmände-de men ba diýän. Düşündiň men kanun bilmäýin, men başa taýda. Senem bilmeli. Dostum ba bolsaň wara, indi sabret azajyk, sen diýen günüňem gelýä, daşda däl nesip bolsa. Şonda Kerem Ýör gidýäs diýlende senem şonda gidip bolýamy? Hiç wagtam yza gaýdan oglan däl, diňe öňe ýörýän oglan. Onda ýokdur walla, sabyr et. Berekella, sabyr et onda dost azajyk. Men saňa şony düşündirjek bolýan häzirinde, şu ýerde hiç zat edip bilmeýäň, şoň üçin başarýaňmy gidip edip. Salowmaleýkim. Seret. Abdylla aga salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Bir jymy söz berjek saňa. Seret. Garagum. Hä, Kerem. Eger köşküň öňüne baran ýagdaýymyzda, ine, bizi ortadan aýryp bilerler. Menem, Talybam, Nurynam, aktiwistler, umuman, ortadan aýryp, A sen galsaň näme etjek? Sen indi bir zatlar üýtgetmeli. Senem tupoý, kanunam bileňok, haklaryňam bileňok. Ondan soň näme etjek sen o daş töweregiňe seredip durjak şeýdip maňa kim hany Abdylla nirde hany Talyp nirde olar nirde men olar bolmasa hiç zat edip bilemok diýjekmi sen bir zatlar bilmeli how öwrenmeli şony öwren da indi öwren şu efirlerden efirlere gelde günde öwren. Nämeniň, zadyň Gitler faşistiki Germaniýada şeýle bir ýagdaý bardy, bir papaz diýýär-de, şo papaz diýende şo buthananyň nämesi-de, şo döwründe diýýär, ilki başda diýýär, gelip ýahudileri topladylar diýýär-de, şo SS-ler diýýär-de. Şonda sesimi çykarmadym diýýär, näme üçin, ýöne men ýahudi däldim diýýär-de. Onda sonra gelip kommunistleri topladylar diye ya da ee, onda hem sesim çıkarmadım. Men ne için yönde kommunist derdim diye de. Ondan soň profsoýuzlar bardyr bilýän bolsaňyz. Şu prof profsoý iş ýeriniň nämeleri arkalaşyklarynyň wekillerini toplap başladylar diýýärdi. Şonda hem sesim çykaramak diýen, hem üçin men profsoýuza degişli ýerim ýokdy, agza däldim diýýärdi.

Jaň geldi öýdýän. Dogry. Şonuň üçin watandaşlar, ol o köşküň öňüne baraňda agzyňy açyp durmaly däl. Bizdenem garaşmaly däl hemme zada. Bizem ortadan aýrarlar ol başlyk diýip, neme diýip, aktiwist diýip, onsoň Şonuň üçin siziň özüňiz galmaly bolarsyňyz. Şonuň üçin aklyňyzy işlediň. Hemişe bilim diýen zat hemişe gerek. Biz bolsagam gerek, biz bolmasagam gerek. Seniň çagalaryňa-da bilim gerek. Şonuň üçin bilimiň hilini gowulandyrmak üçin kömek ediň bize. Kömek ediň. Şunuň ýaly efirleriň hiliniň gowulanmagy üçin, wideolaryň hiliniň gowulanmagy üçin kömek ediň bize. Her kim her kim elinde baryny etse her kim lider bolup bilýär. Her kim siziň hemmäňizem bizem hemmämizem birazajyk aklymyzy ulansak şu zatlaryň nähili edilişini öwrenip bilýäs. Ýöne şoňa jan etmeli. Şoňa ol aý ýok gideli gideli gideli o gideli gideli diýip durmaly däl beýdip o Däldir yani goýun ýaly. Abdullah seret bir zat aýtjak. Bulaň bar a adamlaň köpsi bir zada düşünenok how şu wagt siz efir açýaňyz a sen Nury Talyp Ýoo. Siz özüňiz üçin edeňzok how şo zatlary ol bilýäňmi ýada nim halkdan bir zat talap edeňizde de siz özüňiz üçin talap edeňzok how halk şoňa düşünmeli how Men ine şu wagt şutak gelýän-ä men özüm üçin gelýän şutak, özüm. Her kimem özi üçin etmeli näme etjek bolsa, baryp, biri üçin, oň üçin, muň üçin. A, men Abdylla üçinem çykamok, ýa Nury üçinem çykamok, özüm üçin çykýan şutak, mysal üçin-de. Berekella. Kim özi nägile bolsa, şol özüne gerek bolsa gelsin-ow. Şoň üçin şul oglanlaňam diýýän zady şol. Ýaňky ýala käbiri bar şoňa düşünenok şoňalaý özüňize gerek bolsa geliň biri üçin gelmeli däl o bäri go biri üçin hak talap etmeli däl her kim öz hakyny talap etsin şol boldy ýetik şollaý her kim öz hakyny talap etse ýetik boldy. Berekella. Her kim öz hakyny, her kim öz kellesini işletmeli, meniň hakym näme, öwrenmeli şo hakyň nämedigini. Arman arman gowmysyňyz ýok Keremi diňläp otyryn men erbet zat diýmedi oglanlar bana ol diýýär ki siz diýýär özüňiz mert diýip çykdyňyza diýýär men çykmadym diýýär siz siz çykdyňyz diýýär indi diýýär dawaý diýýär adamlary çagyrýan bolsaňyz çagyryň göreşmeli bolsa göreşeliň ölüşmeli bolsa ölüşeliň diýýär Keremem aslynda gyýtaklap şony diýýär Kerem Ol men yzymy yzyma gaýtýan yzyma gaýtýan oglan däl diýýär. Seret, Kerem, ýöne Keremiň bir bilmeýän zady bar. Biz ýurt derejesinde bir zat etjek bolýas we bu ýurt derejesinde ediljek bolýan zatda-da hemä hil bolmaly, şoňa garşy göreşýänleriň hili bolmaly. Ine, aramyzda bir süri aktiwistler geldi geçdi gitdi. Bularyň içinde yzyna poworot edenem bar. Hawa, Arkadagymyzyň jany sag bolsun diýip, Tankytlaýanak ýalak bolup duşman güldürip oturany bar. Hil ýokdy-da. Indi ýuwaş-ýuwaş Hudaýa şükür olardan saplanyp hil ýokaryk çykyp ugrady. Ýöne intägem sanam ýetenok. Sanam gerek. San belli bir derejä ýetmeli çünki garşydaşymyz kim biziň? Režim. Ýagny režim bolanda onuň Waýennisi bar, onuň polisiýasy bar, içeri işler ministrligi bar. Bir buýrugyna seredip duran birgiden müňlerçe polisiýasynyň bardygyny bilýänsiň. Diýmek, şolar bilen olaram haçan halkyň tarapyna geçer, haçan şolardan has agdyklyk edýän halkyň köçä çykmagynda olar halkyň tarapyna geçer, ondan bärde olar geçmez ki. Ondan bärde geçmez ki, bir iki ýüz sany adam üçin polisiýa halkyň tarapyna geçmez-ä. Biz müňlerçe bolmaly, müňlerçe bolmak üçinem halka şu düşündiriş işlerini geçirmeli tiktoklarda sabyr ediň bir azajyk. Ýagny düýne çenli, düýne çenli watan dönügi diýip ýördiler bize. Indi bu günki gün iň bolmanda şony diýselerem şonuň täsiri bolman siz gelip sorag jogap alyşyp otyrsyňyz. Ýagny adamlaryň gorkusyny ýeňip otyr ýuwaş ýuwaşdan. Häzir bir sany okumyz bar onam häzir boşa atsak. Munuň erbet netijesi hem bolup biler. Onda kim jogapkär bolar? Kimi jogapkär edersiňiz? Öňe çykyp, Geliň adamlar, bir zat üýtgedeliň diýen adamlary günäkärlemersiňizmi? Günäkärlärsiňiz. Hawa, Nuri günäkär, Talyp, Abdylla günäkär. Hawa, biz günäkär bolarys. Ýagny şonuň üçin Düşünýäs, howlukýansyňyz, ýöne gaýrat ediň, onda etjekmi kömek ediň, nädip ediň? Badyr-a ýaşap ýören ýeriň dawadyr, aý, bulardan, bulardan peýda ýok, aý, näme, diýip ýörenler badyr-a. Şolar bilen diskussiýa gurnaň öýüň içinde, şolaň pikirini üýtgetjek boluň. Gyrgyzystana peýmer alyň. Hawa. Ýa Gyrgyzystan indi halkyň uwerenisti bar özünde öň näçe gezek prezidentini aýyran soň Gyrgyz halkynyň özünde Gulja bir munt gürlemäge rugsat berýäň hem Essalamualeýkum. Türkmen halky intak birinji gezek etjek bolýa onam göz öňünde tutuň. Şu güne çenli türkmen halkynyň agzy birleşip bileleşip bir iş eden ýeri barmy şular ýala Sebäp o daýy tire kän taýpa kän millet kak bu ýerde Dagestan ýaly bir zat bir birini oddelnoý görýä.

Ey Allah. Yo. Serýozny zat soraýan men efire goşulamokdym öň prosto diňleýädim aşakda oturyp prosto ýokaryk galamokdym ýöne şu gün jelatinli galdym. Hä. Salowmaleýkim hemmäňize. Saw. Waleýkimsalam, hoş geldiňiz. Soraýan kim birikdi kim bir adam boldy kim kimiň yzyna düşdi bir Mysal üçin aýdyp berseňiz diýýän men bilenýämi aýtýan size başga lişni bir zat aýdamok şu wagt. Gara sakal, sen şu wagt ene şu taýda oturanlaň içinde tüweleme daşoguzlysam bar, lebaplysam bar, balkanlysam, aşgabadam baram, her welaýatdan oglanlar oturyp, özara bir bir maksada pikir kelle döwýärler. Şuň özi birikmek dämi? Şuň özi. Şu güne çenli haçan şeýle bir zady edibildi türkmen? Etdirip etdirdilermi şular ýa zady öň? Etdirmediler-ä, dogry dämi? Düýne çenli ol oňa sögüp Ýok, ýördi, bul muňa ol. sögüp ýördi. Nireden neý bir Hü. Ana, Akaş sana da-da şony aýtjak bolýan. Ot biri gelýär, oňa sögýär, muňa sögýär, gitýär. Men efiriňizde oturýan, ýöne goşulamok. Dogrymy aýdaýyn, goşulamokdym, ýöne şu gün Hü. goşuldym. Ol muňa sögýä ot taýda but hal işdýäm pal işdýäm o gelýä muňa sögüp gitýä sen öz ýurduň oňar sen owgan türkmen sen eýran türkmen türdüm türdüm şo bolýa ýurduň ör diýjek bolýanda o bir bir ýanly gürleşýän zat ýok gürleşýäňiz ony sögýä gulum ýo agam taňrylyk etsin garagum ol oňa sögýä bul muňa sögýä diýýänim meniň sen mysalyma ýalňyş düşündiň ýagny Gulluk döwründen al mysaly, ýurduň içinde hökümet baştutanlarynyň, mysal üçin, welaýatlyk parazlyk alyp baryp, welaýat başyndakylaryny öz Ahalyndan belläp oturmagy ýa Gökdepelilerden, tohumyndan belläp oturmagy we şuňa meňzeş zatlar biziň türkmen halkynyň içine otuz ýyllygyň içindäki zady aýdyp otyryn men. Otuz ýyllygyň dowamynda şular ýaly aramyza pitne sokdular. Ýöne indi. Şoňa ragmen, şonda-da türkmen halky şu wagt agzybirleşip oturanokmyş taýda. Hany arada özbekçe gepleýän illeşimize, özbekçe gepleýän illeşimize bir sany haramzada. Hiçhili adam ýok. Şo belli-belli adamlar bäş sany adam, olam özüňiz gowy bilýäňiz. Men o taktika düşünemok men bir o ýokary bilimli oglanam däl bir gumdan çykyp gelen oglanyň biri ýöne şo bäş sany adam men görýän efirde görýän adamlar bäş sany adam şo tarypçy nuran nadym eger bir zady başarmaýan bolsak eger bir zady başaryp bilmeýän bolsak ol diňe nuranynyň ýa-da talybyň ýa-da abdyllaň ýa garowymyň günäsi däl ol ol seňem günäň agam eger biz bir zady başaryp bilmeýän bolsak tutuş türkmen halkynyň günäsi. Duran gelin Hemmämizem gelin. günäkär. Çünki çagalar senden soraýanda gel geljekde häzirki režimi aýyryp bilmesek saňa-da soraýar seň çagalar. Kaka sen näme iş etdiň? Hawa, Gurbanguly Berdimuhamedow režim çagalyndan çagasyna geçirip hökümedi ýurdy ele geçirende seredip oturdyňmy diýip saňa-da berýär şo soragy. Çagalar. Ýok. Men häzirki Ony ýaşululara ýok. berşim ýaly. Dawa ýok, ony diýmegi mümkin, menden soňky nesiller может meň oglum diýer, gyzym diýer welin, mende men aýdyp bilýän-de, mende ol at bolmady, men-ä gürlemedim, gyra çekildim, seretdim, oturdym diýibilmegi mümkin-ä, Nuran aga. Ýok, seret ine, seň ýalňyşýan ýeriň-de, agam. Ol seni aklamaýar, agam. Ol seni aklamaýar. Beri, Nuran aga, bir zat aýdaýyn, agam. Sen diýýäň-ä şu wagt, Ço bir bäş adam diýýäň-dä, bratok, dogry dämi? Ýory ýaňy wagtda men efirde görýän adamlarymy aýtýan öňki görýän adamlarymy. Şu günden şeýläk sen gel goşul günde gelle goşul senem. Näme üçin goşulaňok? Näme üçin illerden talap edýäň agam özüň goşulaňok? Gel senem günde şulaň ýanyna. Gürle. Iýmindi. Sen Ýok, lider. goşulyp Näme üçin bol- özüň bol- edemok goşulyp agam bol- şony? bol. O barada razgowora goşulyp bol. Ýa ne goşuldym şu wagt. Şol gürleýän adamlar Ulan Nurana. birinji gerek Naran, goşuldyň ha sen. Ýo, boldy agam sen biraz owa sen sen gel goşul agam sen hem günde günde gürle gelle biz ýaly oturyş taýda ertir nesip bolsa ýene biri geler şeýdip Gelle agam gel özüň goşulda näme üçin özüň goşulaňok özüň birinji gezek goşuldym haçandan bäri diňleýän diýäň birinji gezek goşuldym diýäň. Hökümediňem islemeýän zady şo siziň goý gelip goşulmagyňyzy diýmek onda hökümediň tersine hereket etmeli agam dogry gelmeli goşulmaly diýmek hökümet dogry ýoly tapasyň gelse hökümet näme trewet etse şoň tersine etmeli. Ýo men şu gürrüňleri eşitmesem ýutubda Men ýaly ýa on ýaly bun ýaly zapis etýä men ýutubda adyn huý ýene diňläp goýup galýan şol gürrüňleri siz zapis etmeseňizem başga biri zapis etýä ýutub kanalyny oklaýa şo zatlar dogrymy Alşir oklaýamy nämemi men bir tak sistema düşünemok kim kim ol kim tak ýöne prosto ýutubda men zapisleri diňleýän gijä galsam diýjek bolýan. Gaty gowy gowy. Berekella aga mine senem şu wagt gorkyňy aýyrypsyň birinji gezek efire gelýäň. Öň hiç gorkynmaň. Ýok gep gorkmak. Ine şunuň ýaly her kimiň seret ine düýnden düýnden şu günüň näme tapawudy bar diýseňizde ine ýaňky Kerem diýip biri gelip sorag berdi näme üçin edemizok diýe. Näme üçin edemizok ine düýn Garasakgal diýip bir illeşimiz ýokdy biziň aramyzda şoň bardygyndan hijimiziň habarymyz ýokdy gollaýandygyndan. Ynha, indi bu gün bardygyny bilýäs, aramyzdadygyny bilýäs. Hä, bir adam ýene sanymyz köpdügini bilýäs. Düýnden tapawutlykda çykdy, efire gelip gürledi. Ne tolku gürleýär, gürlemän goşulyp ýören, gollap ýörenlerimiziňem sanynyň köpdügini biz çaklaýas. Koneçna, elimize anketa alyp, halkyň arasynda aktiwistleri gollaýaňmy? Hawa, ertirki gün aýaga galsalar goşularmyň? diýip anketa edibilemzok. Olar ýaly anketany ýöredip bilemzok konýeşno, ýöne biz çaklap hereket edýäs. Gözümiz ýumuk. Ýok indi siz elimiz bilen. Çaklaýaňyz oňa dawa ýok. Ol in şo çaklaýan hereketiňiziň soňunda hereket göremzok diýjek bolýan. Hawa talypçy arada bir bir enwalida kömek etdi. Sag bolsun, taňryýalkasyn edil. Men-ä kömek edibilmedim, dogrymy aýdaýyn, menem şular ýaly ýurtdan daşda gezip ýörün. Ýöne danyny berjekler, erkek ýaly men soň ýöne barjak ýurduma, çagalarym bar. Ýok, danyny berme, bratok, hiç zat, danyny. Sazlaýan ýaňy erkek ýaly aýtdyňyz siz-ä. Danyny berme. Gorkak däl, men iki gatlaryny sazlap aýdyp otyrdym size. Şul oglandan hiçsi danyny soranok dan lel berme danyny bratom. Gara sakal agamjan alysja ol indi ara. Gara sakal. Diliň agam. Soru sogam berme. Eliň bilen edip bilmän bolsaň diliň bilen adam. Diliň bilen edip bilmän bolsaň şörik gelip ýüregiňi buz edip jana gürle ýöne. Ýok ony şony şu wagt Gara sakal. Biziň işimiz bar. Seret, Suwat häzirlikçe biziň işimiz beýnide geçip dur. Adamlaryň beýnisinde gürleşip dur. Häzirlikçe. Ol, Seret, birje munt, näme? Dawlat. Häzirlikçe beýnide geçip dur. Şoňa görä, senem şo beýnide, adamlaryň beýnisinde bir zatlar üýtgetmek üçin senem goşant goşmaly. Ondan soň haçanda köşküň öňüne barýasa, köşküň öňünde-de senem goşant goşmaly, bize kömek etmeli. O, şeýdip-şeýdip bu zatlar üýtgeýär. Ol birden üýtgemeýär. Men, ine, Nur aga, men gürlänim bilen bu zatlar üýtgemeýär. Senem kömek etseň, beýlekilerem kömek etse, şolar özleriniň hereketleriniň ýalňyşdygyna düşünse. Ýok, o taýlar geçenden soň kömek ediler, oňa dawa ýok. Ýok, sen gürlemeseň, bärik çykyp gürlemeseň nädip edilsin aýol? Sen bärik çykyp gürlemeseň, oturan ýeriňde nädip üýtgesin o? Şu wagta çenli birinji gezek gelipsiň-ä özüňem. Biziň etjek bolýanymyz rewolýusiýa bolsa, rewolýusiýa ilki beýinlerde emele gelmeli. Ondan soň meýdanda bolýar. Ýöne beýinde emele gelmedik rewolýusiýa meýdanda emele gelmez. Adam ilki özünde, özünde üýtgeşmeleri girizmeli. Eý, şunuň dogry aýdýar, şundan başga ýolumyzam ýok ýaly. Ataly-ogul oguldan-ogula geçirip oturjak bula diýip, adamlar öz kellesinde karar bermeli ilki. Ertirki gün sen meýdana çykarýan zadam beýindir ýöne şony ýatdan çykarma. Seniň beýniň eliň eliň bilen aýagyňa komanda berýä, senem barmaly şo taýyk diýip. Sen şu beýniňi kant nämäňi öwürmeseň, sen baraňok. Ýok, ýene geçjek bolup otyr ol.

Bir mon bir sawol tanaka mam bir ýan men bir taktika bir Seret bärde taktika diýjek bolanda bärdekileriň toplanşma zady bilýäňmi näme üçin? Naprimer da mana sen gelip türkmeniň watandaşy türkmenistan watandaşyda sen graždan obyçny primer. Seret, gara sakgal agam, sen graždanstwa, dogrymy, daş ýörgütde ýörsüň, özüň işläp-güýçläp, näme üçin Türkmenistanyň içinde işläňok? Siz ahyry tik. Içindel aýo. Tahyr bolup gitýäňiz. Interneti pesräk gijräk gelýä oňky. Owa doňup dura. Agam prosta seret primer getirdä özüňe bilýäňmi öňem men aýtdym talybyň watýanka efirinden-a

Aslynda men şu Kereme şo soragy berjek bolýatymda ýaňy. Hawa, şu Türkmenistanyň içinde naprimer-de şeýdip gürleseň, gürlemäge otaýda dursun-ow, göni internetiňi kesse beýdip toplanyp bileňok, çöplenip bileňok adamlar bilen bilýäňmi, gürleşip. Hemmämiz barda birinji edip oturan işi bilýäňmi näme zat? Gara sakgal aga, birinji toplaşýar, halk gelýär. Halk gelende özüniň derdini, zadyny düşündirýär. Şuň ýaly problemam bar. Şuň ýaly situasiýa o gün bir gelneje geldi Nur aga bilýä efirinde oturarka nädip aglap gürledi bilýäňmi öýümiň üstünden suw geçýädi diýä hiç Bilýän hili zat efir edip diňledim bilemok men diýä. aşakda otyrdim efir diňledim aglady bir hawa. Hawa edil şondan sen diňläp oturan bolsaň primer getiräýdä özüňe hawa Ýok ony ýok mana halk düşünýän gelip Ýok öz muňa hiç hili Bir razgowor ýok indi seret Akaş sene näçe adam düýn öň gunlukda talypçy açdy efir müň gidýete müňe ýetdi men aşakda otyrdym seredip otyrdy. Hawa indi seret diýjek bärde diýjek bolan. Men daşary ýurtda. Garasakgal agam. Bir sözüm bölýäňdä agam meň bara bir soňlaýyn onsoň düşündiräýin meňkim ýalňyş bolsa ýalňyş siziňkidi. Aýdyber aýdyber sen. Dawam ýok ýöne minenýämi aýtýan men. Agam seň internediň doňansoň bara. Sesimi çykaryp bilmän otursam gelip seret garagumam gelip şeýdip şordäki oturanlaň barysy sesini çykaryp bilmän otursada obyçny primer et özüňe soň nädip bärde ýaňky türkmenistanyň içindäki zatlaryny dogrylaýaň sen. Men gorkýan mysal üçin sen gorkýaň Abdylla gorksa Garagum gorksa hiç kim bir zadyny aýdyp bilmese naprimerda bärdäki adamlar şu çöplenip asda ýuwaşdan seret aýdyp otyra Garagumow düýn ýüz sany tykýa ýüz sany adam bolup otyrdyk diýä ine bu gün seret üç ýüz bolup otyrdyk az önje özüňem aýtdyň talybyň ýaňky efirinde müň sany adam bolup otyrdyň diýýäň dogry dälmi asda ýuwaş munan Hany bir gep bar-a, dama-dama köl bolar diýen. Edil şoň ýaly asla öçmez. Nesip bolsa oňarys-da, Allajanyň izni bilen. Ýoo, bolsun, nesip bolsa, ýöne, Akga usta, siz ez indi şu taktikany siz biz indi siz biz ýykdyk. Onsoň ondan geçenler nägilek bolmaly, nähili ondan, onda, onda-da çykarlar däne, Abdylla, Garagum, Talypçy, Gül ýaly, hemmämizine ýykdyk, Gül ýaly, ondan geçýänem-ä aç. Atak seret, Türkmenistanyň içindäki ýedi, ýedi sülälesi. O taýy ýetensoň bir pikirleneris, dostum, ilki bar-a, ony entek başga esasy etmeli zatlar edeli, o tak gelensoň, bir o taýynsoň pikirleneris, bratom. Gara sakgal obyçny primer seret bular daşary ýurtda türkmenistanyň içinde däl o türkmenistanyň içindäkiler daşa ýurda çykjak bolup aeroportda bilýäňmi bir safar otkaz alýa iki safar otkaz alýa edil şoňa iki müň üç müň bir safar otkaz alan bolsaň alty müň dollar berip çykjak bolýa bilýäňmi Şonam berensoň çykaran oklar. Aýtma, da, da, Naprimer men da. prawda oňa razgowor Hawa, edip naprimer çykyp. da, men özümiň bir dost oglanymyň bolan situasiýasy-da, bilýäňmi, aeroportyň Aýa, içindakiler dost aýdýar-da, oglan iň näme, ulusydy-ä. olar realny gören, gözüm bilen-de gören zatlarymy? Hawa, gara sakgal agam, seret, aerop bir dost oglanynda boldy-da, bilýäňmi, bir sapar gaýtdy, yzyna iki sapar gaýtdy. Üçünji sapar diýýär, näme üçin, priçinany aýt, näme üçin gaýtaryp otyrsyn diýýär. Şu aýdan wagtda iň ulusy aeroportyň ulusy diýýärmişinda bilýäňmi? Meň elime jaň gelsin soň lýuboý ýere isle men çykarýan diýýärdi bilýäňmi? A ördäki adamlaň işleýän aýlygy bir maksimum bolsa on on bäş ýigrimi million alýandyrda-ow. Galanlaram o alan bar alan ýok. O edip getirip ýany alty müň alty ýarym müň dollar bir on müň dollara çenli Türkmenistanyň içinde oturyp nireden tapyp berýär?

Paşty baram bilýädir. Salam aleyküm. Problemasyz geçjek bolsaň näçe bermelidigini bilip otyrlar. Hemme sen bilip otyrlar problemasyz. Göni. Aleyküm. Aeroporta barýan tarp tarp peçadyň urýarlar bolly. Geçip gitýän ony hemme kişi bilip otyr näçe bermelidigini men ýöne aýdyp oturmaýyn ýöne bilýärler. Oňa dawa ýok. Indi seret, şo ýürik ýykaňdan soňam boljak hereketleri aýdaýynmy men? Indi bura dünýä nemesinden-de, dünýäde nähili edilýär şo zat? Wagtlaýynça geçiji hökümet düzülýär. Ondan soň geçiji hökümet nälet, saýlawlary yglan edýär.

Seret bir zat soraýynda. Aýdyber. Nä öňe çykarar ýaly Nuranany goýmaly kimi goýmaly indi sen aýtda indi. Öňe çykjak adam kän Türkmenistanyň. Şomy adam öňe çykjak şomy gorkagyňmy biri şony sen şony goýjak bolýaňmy indi. Kimi nirä kimi goýjak bolýaň näme? Nämäni düşen bolup öl saňa diýemok gara umdursana bir mün. Ýöne näme üçin bir durjak däl-ow näme diýýäň toş. Sen ýaly haramzada ejeň sen ýurduň ejeň sikip baran düşündiňmi. Durntek bir jymyrt gara saňa Makintoş o ýer meň ejemiň mellegi däl onsoň halk kimi saýlasa şony goýarys. Hawa hawa dogry aýtýaň brat sen.

Turan ýeri Näme men, bolanda men näme bolanda saňa näme? Ýok, diňle. Bolýa senem onda aç-da şolara ýüzüňi açyp erkekkä gurla-da onuň näme bolany aýtjak. Ine bular açýar-a ýüzüni dogrymy? Sen, sen ýüzüňi aç, bol, bolýa sen, sen ýüzüňi açylýaňmy erkek, sen ýüzüňi açylýaňmy? Sen o adalatsyzam-a düşündiňmi, sokulyp otur, eşitdiňmi? Eşitýäňmi? Sen ýüzüňi açybilýäňmi? Erkek bolsaň, boldy özüň ýüzüňi açsana bol. Ahmedov, ýüzüni açmadyk heleý taýda. Ýo, bol erkek bolsaň, sen ýüzüňi açsana. Oglanlar bäri on ýaly ýüz açylýan ýer däleý. Öý, dur, ýapmasana sesimi-ow. Sesim ýapmanda, kim ýapýaraý sesi?

Ýagşy hudaýa şükür. Birnejik seret, biz häzir ýüzümizi açsak näme boljagy belli-dä, bilýäňmi? Bular arkasynda dur-a hökümet özleri açsynlar-ow, erkek bolsalar-ow, gelip şeýdip maňa, menden soraýarlar-a ýüzüňi aç diýip, erkek bolsalar özleri açyp gelsinler-ow. Şu güne çenli ýekejesem ýog-ow ýüzüni açybilen-ow, şoň arkasynda hökümet duranam bolsa. Biri, ýekejesi gelip ýüzüni açybilmedi şu güne çenli. Ýo açmak barada mesele ýok garowym seret o o bu gelip gitdi o tiktokermi blogermi doganyňyz keýn gelip gidip kimligini tanadyňyz düýn lakosta diýip biri geldi oňa guwanç malçy diýdiňiz Oho. Ýo arkan. Men efiriňizi da tak tam diňleýän ýöne şu gün ýöne prosto goşuldym näme üýtgeşme bar näme ýokaryk gidiş bar. Hemişe goşulmaly agamjan hemişe goşulmaly senem meselem menden öwrenmedik adam senden öwrener belki seniň sözüň oňa täsir eder e o hemmämiz gürlemeli şoň üçin. Şoň Abdylla bratýa Şo täsir edenok men şördar ýaly. Edýä edýä edýä. Ýo sen geldiňä ine ýaňy Nury aga düşündirdä. Men ýaly günde gelmeli. Nury aga düşündirdä ýaňy sen geldiň ine düýn bilen şu günüň tapawudyny aýtda ýaňy düşünip gül gara sakal. Men ine özüm örýän türkmenleň üýşýän ýerini görýän ejeňskeýin biri birini basyp geçjek bolýalar biri birini Biri birini basyp geçjek bolýarlar. Men real iki gözüm bilen gören zadymy aýtýan. Men ony bir wideo alyp goýamok, goýasymam gelenok, men olar ýalak bir Berat gara sakal şoňalakdymy ýigrimi ýyl mundan öň şoňalak edil seň diýýäniň ýalymy Döwrem? Adamlar şoň galym biri birine bakyp geçjek bolýar ýigrimi ýyl mundan men oba çagadym ýigrimi ýyl mundan ozal ýo çaga bolsaňam ene ataň zadyň görýänsiňä köpçülige çykýansyňa şo döwrem şuň galy biri birine basyp geçjek bolýadylarmy. Äý şu ýöne meň öz realnyý gözüm bilen gören zadyma seretsekdä

Ýüzüne seretseň şoň türkmeniň bilen bilýän şoň. Gaýrat et sögünmän urla. Bolýa seret indi men sögünmän bolýa. Menä şoň ýüzüne seretsem şoň türkmenmi türkmi men şony arantin edibilýän. Salowmaleýkim agam diýip men taňry salamyny berýän ony eje aňyrsyna seredip geçip gitýä.

Salowmaleýkim ýa-da Essalamualeýkum guru baýdalanda abyş türkmenlerde Salowmaleýkim diýip ýüzlenilýär. Waleýkim Essalam Waleýkim. Bolýa agam sen mara köpräk gelip dur ştab oglanlaň ýanyna gel günde gel agam günde gürle günde gatnaş üýtgeýän zat barmy ýokmy görersiň agam nesip bolsa. Hawa gowy brat sen. Başgalara da söz beräýeli Abdylla. Gara sakal men diňleýäň bratanýa. Aha aýdyber bratjan. Men Türkmenistanda ýaşadym men Gazak oglan men. Döwletiň şäherinde ýaşaýadym. Eý oglan. Indi wara brat. Siz meň aýtýan zadymy nämä düşünmäň eý menä gören zatym aýtýan men ol oba ýa taktika paktika kanun panuna men dogrymy aýdan düşünemok. Bärik gruppa gelip. Düşünmeli agamjan düşünmeli o kyn zat däl öwrenseň düşünip bolýar şu zatlara bizem doglanymyzda öwrenmedik şu örik gelip şu adamlary diňläp bir biregi diňläp şol gürläp gürleseň haçanda gürleseň diňläp oturanyň ýaly däl gürleseň sen öz sözüňe jogap jogap bermeli bolýaň hem kelläň işläp başlaýar gürleseň şoň üçin gürlemeli. Köpüräk Ýok bolýan şu Brat saniýa aýtsyn ony Brat düşündirjek diýdim. Ajy aýdyber. Indi men Gazagystanda ýaşaýan şu wagtlar Gazagystan graždanstwom bar Türkmenistana barjak bolýan ata babalar maňada ýatyra. Ýok. Hawa granisadan geçjek bolýan geçirinok. Sebäbi aňardan priglaşeniýe goýberdi Adnofamilýs diýen maňada Men familiýasyny nirden tapaýyn näme onuň erkekçede mundagy adamlar ýok ände menäm ýeriň aşagyna gazyp çykaraýynmy diýýänler mysalda olar. Ohoho. Bardakylar düşünenok. Ine sadaka bermeseň bratan ýoluň bolanok eken wara. Men çynlygy aýdaýyn.

Gara sakgal burmunçyk men diňe brat şu öň mysal üçin dört bäş ýyl mundan ozal Türkmenistanda öz hakyny hukugyny talap etýän adam azdy. Danyma men seredip gör öz hakyny hukugyny talap etýän adam känä lyşman liboý ýerde elinde telefon alyp şo Şu wagtda Türkmenistanyň içinde togsan alty dohodyny dohodyny ýazyp durýan adamlar bar. Men diňle brat ozal men aýdyp bolýan aýdaý sen arkaýynja. Ýene şunýarak şul efirleň şulaň çykarýan edýän çykyşlary esasynda şol känelli. Ýene şular şeýdip çykyş edip başlasa-da has känelýär mysal üçin şu wagt dört bäş ýyl mundan ozalkydan ýigrimi göterim känelen bolsa ýene dört bäş ýyla mysal üçin kyrk elli göterim käneler. Liboda sabyr gerek sabyr gerek we şoňa näili gürläp gürläp gürläp gürläp şu zatlaň nemesine ýetmeli-le Her adamlaň aňyna guýmaly özleriniňkiň ýalňyşdygyny edýän ýollarynyň ýalňyşdygyny guýup her kim öz hukugyny biler ýaly etmeli. Adam öz hukugyny bilmese hiç haçanam ýurt ösmeýär. Öz hukugyny bilýän gana şonda ýurt ösýär. Bolmasa ýurt diýlen zat ösenok. Şo mal bolsaň goýun ýaly bol gezip ýörýäň. Gaýdaýyndam. Hawa dogry aýtýaň hak ýoly. Saglaşyk. Bolar watandaşlar bu günlükçe ýapalyň ondan ertir dowam ederis nesip bolsa. Ýatalyň indi ýadadym. Horaşa horaşa. Şu öňki Sapar Myrat Nyýazow aýdýatda adam öz hukugyny bilsin diýen adam öz hukugyny bilmese Ýurt ösmez diýýärdi. Olam diýýärdi ýöne Fergana öz hukugyny bilmez ýaly narkomançylyk döredip gitdi. Her kime tirýekli başagaý bolup geçer ýaly. Geroin tirýekli başagaý bolup geçer ýaly etdi. Ol bir politika ýol alyp barýar, bul bir politika ýol alyp barýar. Ikisiniňki atjemli. Ýöne ikisem çowur syýasat alyp barýar. Ýollary aýratyn ýöne syýasaty bir. Şu adamlar öz hakyny hukugyny talap edip bilmez ýaly edýärdi-ä ol. Bul açlyk bilen ýeter ýetmez. Hem bolluk hem açlyk şuma. Daşynda döretseň bolluk ýöne içinde açlyk. Ýakynda afrikan ajyna meňzäpdir eşit. Saparmyrady nemetseler bara erbet diýjek däl ýöne esasy başyny halkyň şu ýagdaýa gelmeginiň başyny köküni uran şol men saňa aýdaýyn. Hawa, şol aýdýan-a öz hukugyny talap edip bilmez ýalak, neşekeşlik döretdi, ýaratdy, hiç kim öz karoç arzyny hiç ýerde aýdyp bilmez, her kim öz ogluny, gyzyny gorady, taňkasyny gorady, bedresini gorady, malyny gorady, şeýdip hiç kim ysa talap edip bilmez ýaly etdi. Indi bul näme etdi? Diňe puluny yzynda kowalap ýören etdi adamlary, diňe iýjegini gaýgy, geýjegi gaýgy, Mysal üçin, oky onda muny okajaga gaýgy, şony gaýgy bolup geçer ýaly etdi bul. Ol başga zat etdi, bul başga zat etdi. Ol düşürip gaýgy etdirdi, bul galdyryp gaýgy etdirer ýaly etdirdi. Karoçi, düşünendiňmi? Hä. Ýa bor. Ikisem şowursyz asyl.

Hälden bäri alaý alaý diýýän alaý daşam gürlemejek bir ýer çykar-da. Men çykyn. Eý, şolar ýalak men düşjek alaý şu alaý diýýänleri dalja habarlaşarys saglykda sagamanja. Garasakal agam gelip dur senem gaýrat et şeýdip. Gürläň adamlar gürläň gürleseňiz kelläňiz işläp başlaýar şeýle diňläp oturmak bilenem iş bitenok. Abdylla es alaý. Garawul han bolsa. Serediň her birimiz belli bir derejede lider bolmaly. Haçanda lider ýok bolsa indi nägele öz hak hukugyňy bilmeli-de. Sen haçanda şunýalak ýagdaý indi biziň ýolumyz çarkandakly ýola. Her birimiz durmaly-da, aýakda berk durmaly. Lider bolmaly her birimiz şu meselede, hak hukuk meselesinde. Hakyky dogry aýdýaň.